Ити күнүнэн оҕолор Ити күнүнэн дьиэбэ дьаһаба компонуттар көтөллөрөх чибиэттэрэ. Бүгүн биһиги эмиэ уочараттаах көрсүһүүбүтүн саалыыбыт. Ол курдук биһи быйыл сылтата библиотекаҕа көрсүһүү диэн бу бырайыакка нэһилиэкпит талааннаах, нэһилиэкпит баар-суох дьоҕурдаах дьоннорун кытта көрсүһүүбүтүн бу үөрэх сылыгар бу көрсүһүүнэн түмүктүүбүт. Бүгүн биһиэхэ, оҕолорго эһиэхэ ыалдьыттыы кэлэн олороллор. Нэһилиэкпит биир киэн туттар талааннаах, норуот талааннаахтара. Бу Степанида Ильинична Борисова аатынан кулууп иһинэн үлэлиир Дьиибэ-дьээбэ хомпулар диэн көр-күлүү бөлөҕүн чидиэттэрэ кэлэн олороллор. Кинилэргэ атыс-тыаһынан кэпсиирэ. Биһи бөлөхпүт туһунан кэпсиирэбит буоллахха, олор биһиги бөлөхпүт икки тыһынча уон сылтан тэрилэн үлэлээн сылдьар. Бу библиотекаҕа үлэлии сылдьаммын, син биир бу бөлөхтүн итинчэн Манна биһиэхэҕэ аҕыс кэрэ аҥаар уонна икки эр киһи кыттааччылардаахпыт. Биһиги сылгы-сорукпут диэн норуокка тахсар көрү-күлүүнү дьоҥҥо оонньоон көрдөрүү диэн. Ол аата биһиги сыаркалары, араас миниатюралары оонньоон көрдөрөбүт. Бу ааста буолбут кэнсиэркэ оттон эһиги иһиттэн кимэн сылдьыкта да олор. Эһиги Аркадий, Аркадий Михайлович Новиков памятника турарыгар акция концертка эһиги миэбиһэ аҕыйах сарбалбытын кэлэн аһарбыккыт буолуо диye. Ол курдук биһиги китэһин чоҕон сылтан тэриллэн үлэлээммит. Элбэх конкурсарга кыттан кэллибит. Мэҥэ көрдөөхтөрө сааскы иһирэйдэр диэн. Бу республиканскай күрэхтэр, конкурстар буолаллар. Бастатан туран, оҕолорго бу бөлөхпүт силиэттэрин билиһиннэрэбин, ааттарын, суолларын ааттаан тураммын, эһиги оттон сорохторун, бэлэттиги сорохторун син биир ааттарын билистээбэппит буолуо дии. Дьэ, олор. Онто бу бастакынан Макарова Анна Александровна олорор. Кини социальнай үлэһит биһиэхэ бөһүөлэккэ. Олата кини кыммат соҕотох олорор кырдьаҕастары көрөр үлэһитик буолар үһү. Анна Александровна бэйэтэ кийиит, тиэлигигэ. Кини Амма курдук сиртэн сылдьар, эмис диэн дэриэбинэҕэ төрөөбүтэ. Сөп, ону бу тиэлигэ кэлэн олохсуйбута аатта. Сөп. Кристина Люция Ивановнаны эһиги бары билэҕит.

Билигин кини бочуоттаах айылаҥы олорор. Кини эмиэ бу тиэргии кийиит буолар. Һэп? Ыраах Бүлүү улууһуттан кэлэн э, биһиэхэ эмэ кийииттээн олорбут араатта тиэргии олохтооҕо буолан олорор. Аһаа. Папа Лаана Николаевнаны кытта биһи хаһаста көрсүһүүбүт буолла. Анын билэҕит дии. Дьэ, наизусть биллигит буолла да. Аһаа, кини үгэс ветеринар идэлээх, уһуннук ветеринарынан үлэлээбитэ бөһүөлэккэ. Ханна билиэм эмиэ бочуоттаах дьыалаҕа олорор. Ону таһынан биһиэхэ бөлөхпүтүгэр эмиэ атын кэрэ эҥээрдэр бааллар. Кинилэр бүгүн соҕотох оҕо буолан кэлбэттилэр. Елена Афанасьевнаны бары билэҕит. Аһаа. Наталья Кузьминичнаны билэҕит да? Денисова Наталья Кузьминична баар. Аһаа. Игнатьева Аксинья Павловна баар. Биһиэхэ бөлөхпүтүгэр Петрова Людмила Викторовна баар. Онно эһиги эмиэ билэҕит Борисова Сахаяна Михайловнан билэҕит Биһи бөлөхпүт бу дьиктитэ диэн үксүлэрэ кийииттэр кэлэннэр биһиэхэ мунньустан бу бары түмсүү буолан олороллор. Арай бу бу дэриэбинэттэн олохтоох Елена Афанасьевна уонна мин. Уонна мен. Уонна Анна Николаевналаах. Сэр бу тиэригиттэн өттөөх. Онтон биһиэхэ бу аҕыйах сылтан бэттэх

Вот. Маннык буолан биһи уонча буоламмыт дьэ э, элбэх сценкалары туруорабыт, э, элбэхтэ концертарга кыттабыт, элбэхтэ акция концертарга барытыгар кыттыһан иһэбит, кулууп кытталлар мероприятиеларыгар барытыгар кыттыһан иһэбит, хаҥаттан саҥа сценкалары толкуйдаан туруоран иһэрбитэ. Бу биһиги барыта наҕараадаларбыт сыталлар. Бу биһи уон үс сылы баһа ылбыт конкурстарга, республиканскай конкурстарга кыттыбыт наҕараадаларбыт. Биһи хаамай киэн туттар наҕараада боллаҕына бу биһиги улустааҕы сааскы иһирэйдэр өтөрдүс төгүлүн ыытыллар сааскы иһирэйдэр көркүлүү күрэҕэр Гран-при аатын ылбыппыт. Бу манна биһиги буоллаҕына телевизорынан наградаламмыппыт. Оччолорго наһаа үчүгэй этэ, бу маннык компьютер аҕа телевизор биэрбиттэрэ. Биэрбиттэрэ. Уонна буоллаҕына манна хаартыскалар бааллар. Бу хаартыскалары көрөөһүн, манна бу сценкаларбытыттан Биһиги туохпут уратыбыт диэн буоллаҕына, Аркадий Михайлович Новиков тыыннаах эрдэҕинэ биһигини тиэлигилэри туох диэн хайҕыыр этэй диэ. Кини бу ураты, бу тиэлгилэр курдук муҥулун диэн наар киэн туттар этэ эһэ. Аркадий Михайлович баар эрдэҕинэ биһиги эмиэ элбэхтэ куоракка, Майаҕа, элбэх театрдарга, концертарга кытта сылдьыбыппыт. Ол курдук Саха театрыгар, Сэргэлээх киинигэр, ханна кытынныт этэй? Саха театр. Аха. Аха, кыттан кэлбиппин Кулаковскай тугар норуот дьиэтигэр. Ол таһынан быйыл буоллаҕына бу хаамый ыраатан, дьэ Уус Алдаҥҥа бараннар гастроллаан кэллилэр. Хэп, бу сценкаларынан. бу Москваҕа диэн сыарҕабытынан мин хатаан барбатаҕым, оҕолор бу аһаа бөлөҕүм бэйэтэ баран үс күнү баһа гастроллаах көөчөөн көрдөрүн кытта тэбистэнгэ сылдьан кэллилэр. Миэн астынан аа кэлбиттэрэ уонна дьэ бу онно көрбүт сценкаларбытын, онно көрбүт миниатюраларбытын биһиги маннык туруорабыт Манна аҕаламмыт эһиэхэҕэ көрдөрөн сөп. Билигин буоллаҕына, мин эһиэхэҕэ биир сценканы көрдөрүөҕүм. Сценкаларбытын YouTube каналларга булан көрүөхпүтүн сөп. Бу хотурдааҕыта оонньообут. Августина Хабарова сценкатын оонньообуппут. Олону көрдөрөбүт.

Аны Николаевна. Эми кэллики. Николай Максимович Николай Максимович хаһаҥыттан Ыла мин эмиэ оскуола дастан. Ити ким ыытарата Ирина Панасьевна бэйэтэ туохтаах куржуктаах. Стапаһы сеннере диэнтэ да? Ол кэнники кэлин ол Нина уолу.

Репертуар көрдөөһүнэ диэн репертуар көрдөөһүнэ, сырка көрдөөһүнэ наһаа уустук буолааччы. Күлүү жанр диэн уопсайынан ыарахан жанр һэ. Баар эн күлүүлээх гына турарбукка кимді күлүү хуба дии. Бытта ол иһин боллаҕына били уһун кэмҥэ haa маннык уһун кэмник үлэлээн турардаххына ин кэнники бу кэнникиһин уоптаран иһэрэргит. Биһи билигин даҕаны эти конкурстарга кытта бардахпытына үөрүнэн кэлэбитэ. Ким хайдах турарбытугар Аны буоллаҕына, холобура, наар хатыланар сценкаларын хаалбах буолааччылар. Эт, биир сценканы холобура элбэх коллектив кэрэ-кэрэ туруор туруор буолар, аҥа тахсыбат кыайар. Ол иһин били саҥаны толкуйдуурун наһаа ыарахан. Ким туох боппуруостааҕый? Толорор оруолгутугар хайдах киирэҕитий? Толорор оруолгутугар хайдах киираҕыт? Оттон толорор оруолгар ол киһи хайдах буолуохтааҕын эн биэрэ сатыахтааххын буулаа дии. Холобура мин ааспакка көрбүккүт то били хотулуу саҥарар диэн. Ону дьэ хайаан да хотулардыы түргэн ол

Арааһынай үлэҕэ үлэлиир эдэр дьоннор буоллахпыт дии. Биир кылаас иһин оҕолор буоллахпыппыт да, иһэ холобура кылааскатыгар эбиттэн киэһэ манна бары бииргэ садьаҕаччы коллокуотационацияҕа, коллокуоттарга иһин диэн. Онтон балаҕана бу дэриэбинэҕэ бэйэлэрэ үлэлээх хамнастаах, сүөһүлээх-астаах, оҕолоох, сиэннээх, игин дьоннор буоллаҕа диэбит да. Блин, бэлэмнэнэргэ наһаа бириэмэ маннык көстөөччүтэ уол, хаамыы уустуккут ол буолааччы. Онтон Мин хаамай сөбүлүүрүм диэн бу бу мин ыҥырбыппар кэлэн олороллор кинилэр хаамай ола бириэмэлэрин тутуһаллар. Һэм били бэлэмнэнэр чаастарыгар иһин вовремя кэлэллэр. Хаһан даҕаны хойутаабаттар дьон бириэмэтин харыстыыллар. Ол иһин биһиги түргэн баҕайытык муста охсобут уонна түргэн баҕайытык бэлэмнэнэбит. Эһэм ким даҕаны билэ тутуллубатын иһин гына эһэм. Ол иһин сылдьабыт быһылаах, билиҥээҥи дылы. Араа уһуннук кырыстахпытчы, уон үс сыл быһа. Уонна хаамы уустукпут ол булааччы. Уонна хаамы уустукпут ити репертуары булааһыҥа. Биһи хастаҕына күнү быһа толкуйдуохпутун сөп. Һэп, бу сыанаатаххына йохтутар дылы даҕаны тылгын-өскүн чочуйа сылдьаҕын. Аны холобура, сценкаҕа тахсаргар биир эмит күлүүлээх тыл баар буолар. Һэп, ол тылы тутуннаххына көрөөччү нырыттык күлэр. Онтон ол тылгын умнан кэбистэххинэ эн дьону күллэримиэххин дэһэр диэн тыл. Һэп, ол оннук эмиэ нюанстардаах. Аны барытын син тутуһа атыыл быһыылаах дии. Холобура, ааспыкка сценкаҕа Ити Москваҕа Сыаҥкаҕа Люция Ивановна хаалтыс атыылаһа тиийэллэр баттаана Николаевна ким көрбүтэ. Ол онно буоллаҕына үчүгэй баай фразаны туттубута Люция Ивановна ити бэйэтэ дьиэтин иһигэр олорон эмискэччи маннык төбөтүгэр көтөн түһэр эбиттэр. Ол фразатын туттубутугар дьон барыта күлэн тоҕо барбыта дии.

Мин мин эрэ маны бу барыта маны халайан тутан сылдьар буолбатахпын сөп. Бу бары режиссердар, бары сценографияҕа эмиэ наһаа үчүгэйдэр олох. Бу Люция Ивановна наһаа талааннаах. Аҥардас кини маннык оруолу арыйа иликсин сыаҥкаларбытыгар Ити тыла-өһө көмөлөһөн, ол иһин манна хайаатар даҕаны э, тутаах киһилээхпит эмиэ үчүгэй курдук. Мария Константиновнаттан эмиэ санаа таҕыста даҕаны, кини санаа таҕыста даҕаны бары күлэн уһатааччылар. Даже кини биир бычкаек тыла даҕаны даҕаны күлэллэр. Аhaa, уонна Сахаяна Михайловна диэн баар эмиэ биир ныркалааннаах киһи. Кини аҥардас ити Москваҕа Сланкаҕа киирэн платье атыылаһан тахсыбытабыт да, онно дьоннор уҥа хаталлар киниттэн тоҕор эһэ. Онно маннык бэйэлэрин туохтарынан тардар дьоннор эмиэ баар буолаллар эм. Хапте. Холобур, мин иннэ киирэммин тахсыбытым булар эмиэ ким да күлүө хоҕун аты саҕаяаны булаах эдэрэ бэйэтин ник оруолун үчүгэй баатык диэрэ. Аны бэлэмнэниигэ кэллэхтэринэ эмиэ олох атыттар. Били сыанаҕа тахсалларын курдук буолбаттар, һэ? Сыанаҕа таҕыстахтарына сүрүн быраһар уларыйан хаалаллар олох. Аһа, оруоллара өсүйэн хаалаллар. Аны еще баатык оонньууллар. Биһи ааспыт кэнсиэрпитэ ити биэс сыарканы оонньоһоппут. Итиннэттэн барбах биһи икки-үс эрэ күн бэлэмнэммиппит буолуо. Аһа, онно аһа кэллэхпитинэ даҕаны биир чаастан ордук оннук бэлэмнэммэппин. Чаас бэлэмнэнэбит.

наһаа үчүгэй күллүбүт аҕай олох маннык дууһалыын сынньанныбыт иһин диэччилэр оччоҕуна киһи чэпчээн аҕай барар диэн тулайбыккын умнан бараҕын вот аны маннык сыаҥкаларга эһиги эмиэ кылааһынан онно манна хрусталькаҕыт кыттар буолун сыанаҕа оонньуур үөрэниэн Билигин оннук кружок диэн баар да суох. Суох дии. Вот. Онуттан ким тыл кэпсиэн баҕарар кэпсээн оҕолорго анааңыт. Тутан олорон оҕолорго сүбэтэ мата биэрин. Бу маннык маһа күнүлээх номинация лаһын дьылбыт дьэ. Эрэһиинэ сирэй диэн аата. Ол аата туох дьон буолуй резиновое лицо диэн? Уларыйа Уларыйа сылдьар аhaa. Эмиэ диэн. Онто холобура бу кимҥэ Мария Константиновнаҕа эмиэ бэйэтэ муннук номинация биэрбиттэрэ. Элэкис мэлэкис этинэн. Аhaa. Анал номинация ылан турар эмиэ бэйэтэ бириистээх этэ дии. Бу быйыл боллаҕына он биэс сыллаах юбилей буолбута сааскы үйэтин кэннэрэ. Аны биһи икки степеннээх үптэр олата Диплом, дипломант второй степени буолбут. Аны миэстэттэн аахтахпытына бэһис миэстэ буолбут. Бу республика үрдүнэ. Бу маннык номинацияны эмиэ туттараллар этэ. Олох оһуобай хирэйдэр диye. Бу булааны бастакы степеннээх лауреат чуть ли гран-при буолбатахпыт манна. Это ханнык это?

Анна Николаевналыын бу колобок буолан турар, бу колобогунан дьэбиһи гран-при буолбут. Бу колобок туох? Бу буоллаҕына булчуттар диэн сыаҥкабыт этэ.

Кыараҕас харахха, кыракый муннуга илин түбэһэн хаалар. Ол айа эмиэ көстүү да Ол айа эмиэ көстүү да көстүү буолар этэ. Бу маннык быйыл кинигэ оҥорбуттар, бу маннык памятник тутуллуохтаах. Ханна? Төрөөбүт дойдутугар, Бөдьөнөккө.

Памятник тутуллан хааллаҕына, чүй буолуо дии олор. Бу маны көрөөн эрбитин. Туох оҥорор этим. Туох иилинэллэр. Телеснай маннык колгокка этэллэр һэр, тирэйдэрэ көстүбэт кэнэ тирэйдэригэр. Уонна била харахтара ниин тугунан иилэбит.

Этигэр хааныгар наһаа оннук күрүдүөс уонна маннык омук буолбатахпыт киһи. Бу дьон кэнники олох сайдыытынан хайаан урукку литература бастаан тэнийиитигэр ити олоххо баар итэҕэһи быһаҕы айымньыга суруйаннар ол ону оонньоонноруттан бу дьэ киэн эйгэҕэ таһаарабыт Бу көлкүлүү жанра саха киһитигэр баар буолбутун күннэтэ көрдүм. Урут буоллаҕына итэҕэһэ-буһаҕаһыттан үгэ быһыытынан холобура чабырҕахха хоһуйуу иһин быһыытынан дьоҥҥо тириэрдэ сатыыллар эбит. Маассабай буолбакка, маннык биирдиилээн айылҕаттан эмиэ бэриллибит талаан буоллаҕа дии. Оннук. Эбит онтон бу дьэ олох сайдыытын тэтиминэн хайаан сайдан да бу көр-күлүү жанра республикабытыгар Сахабыт сиригэр сүрдээх тэнийэн Үлүһүйэрэ көрсөн кэпсэтэн. Кулуупка Репетиция диэҥҥэ дьэ оннук элэммит. Күлүү үөрүү бөҕө Кулуупка туоламмыт сценка наада буолла да сразу дьиибэ дьээбэлэр диэн ыраалаллар. Саҥа дьылга эмиэ кыттаҕын. Эмиэ. Аны ону таһынан сэ киинэлэргэ холлуннугут. А биирдэ мин хааман айыстахпына биир тыача кэлэн

Кини киһи такыйдыбыт. Эн оҕолор эһиги эмиэттэн бу биһи итини курдук эмиэ ону-маны такыйдыы үөрэнин, микроустуобуркаҕыт кэрэҥҥит ыйыталаһар буолуон, бу кими баҕар көрүстэххитинэ эһиэхэҕэ сүбэ-ама биэриэхтэрин сөп. Олору кылааскыта эрэнэрин ылаҥҥыт, сарга туруктарыаххытын сөп кини баҕар. Көмөлөһө, баҕар көмөлөһөллөр.